Helo Iwan. Wel, mi ysdi mynd heibio ers diwedd y tymor, a sut mae planiau chdi mynd am tymor nesaf? Yndi, mae planiau mynd uh, reit da. Um, da ni wedi dod â Sean Nutley fewn um, i'r management team. Da ni wedi seinio tri chwaraewr uh, experience da uh, i fod yn rhan o'r sgwad. Um, dwi wedi siarad lot efo Nathan Craig ac ati ar um, lle dan ni'n mynd i neud pre-season ha ma chos bo ni'n ca'l chydig bach o variation yn yn lle dan ni'n neud o lly i gadw gadw'r ogia'n interested lly. Yym ma'r session plans di ca'l i neud felly ia methu gwitsiad wan i'r mis nesa ma basio i ni ga'l yy mynd yn ôl iddi. Na fo, yym be oedd y syniad chdi tro dod a Siôn i fewn i'r management team? Yym
yn hytrach na jyst yr yy y sgwad oedd oedd ddim ddigon da tymor dwytha o'n i'n teimlo bod o ni ddim chwaith ac o'n i'n hefyd yn teimlo bod ni fel management tîm i'm i'm chwaith so ma' be' ma' Siôn yn dod i ni ydi yym ma' ma'r mae dalent o wrth coachio yn un o'r goreuon o gwmpas yym mae o'n A-licensed coach oedd ar yr A-licence efo fi yym a ma'r proffesiynyldeb a be' ma'n yr yr chwaraewyr mae o medru denu yn yn rhywbeth gwahanol felly yy o'n i jyst yn teimlo bod angen ei restructure o fewn y management team. Yym ma' Fish 'di dod i fewn a 'di neud job dda chwarae teg iddo fo yym mae o dal i defelopio ma' dal i dysgu am y league a dysgu am y chwaraewyr ag ati ond ma' Sean yn dod â dimension hollol wahanol i ni ac yym ar ôl siarad efo'r efo'r senior players sydd yn nabod Sean yym ddaru nhw i gyd ddeud na fo fydd y signing gorau fydda na i wneud ha ma felly ia dwi dwi siŵr fydd y cof ia mi a pawb yn uh, cymryd at Sean pan neith o ddechrau ma mis nesa. O, a dyn ti wedi gwneud um, tri uh, signing newydd. Um, os yna fwy ar y ffordd, Iwan? Um,
mae yna un ella ar y ffordd. weekend ma, fingers crossed, ond na, ma'r ma'r tri dwi 'di neud ar ar y funud yn yn tri rili rili da, o'n i 'di targedu nhw yn yr ha, ne ar ôl i season orffan 'lly, ac yym dwi 'di cael nhw. Ma Rhys yn yn experience centre half sydd 'di chwarae i Erbes a Port am am flynyddoedd yn y Welsh Prem, yym a ma'n un o'r goreuon ar ran proffesiynoldeb a a fel udo Carl Owen 'wan mae o'n mae o'n chwaraewr gwell mewn tîm gwell, Yym, so mae o'n edrych ymlaen i i drio challenge am y league yn fyma efo ni. Mae Gaz Evans, dwi'n nabod Gaz ers blynyddoedd, mae'n un o'n ffrindiau da fi. Mae o'n yy igon o egni yna fo, igon o quality, mae'n licio tackle a a un o heini sydd yn gwybod sut i guro'r Cymru Alliance, dwi'n neud o falla'n dydno. Yy a mae Mark Griffiths, yym, i fi yn un o'r streicars gorau yn y lig. Um, pan eisiau i chwarae fo, dwi'n siŵr nath o sgorio 32 o gols yn y Cymru Alliance. Um, ath o wedyn gath o move i Newton yn y Welsh Prem, a ath o'n ôl i Gair Sws i helpu nhw aros yn y, yn y Cymru Alliance flwyddyn dwytha. Um, oedd o'n gapdan ar Cair Sws, so mae o'n dod â lot i fewn i ni, a dwi'n siŵr bod y tri mynd i ffitio'r profile beth o'n i'n mynd i drio wneud efo yma season nesaf. So, sofa, so gwt ar ochr yy chwarae hefyd, ie? Ia, ia, ag yy ia, ma'r, ma' heina dwi isio cadw hefyd wedi, wedi isio aros 'lly, so mm. yndw, hapus iawn. Champion, a yn bersonol wan, um, llongyfchadau i chdi ar gael yr, gael yr A-licence. Ia, yeah, diolch.
Um, sut mae hynna'n teimlo?
Yn dig relief, mwy na, mwy na balchder, dwi'n meddwl, um, mae wedi bod yn dwy flynedd hir, nes i really enjoyo'r cwrs yn Newport a, a obviously treulio blwyddyn efo Sean Yrdley yn trefio i lawr na ac aros efo fo a, a dysgu gen, gen coaches fatha Freddie Ljungberg o Arsenal, dim bod fi'n name dropio lle, ond na, mae o'n, mae o'n gwrs werth chweil gen uh, Cymru, Cymru lle mae o'n well established a mae yna o na National Conference weekend yma lle o Mikel Arteta, Thierry Henry a hyn i gyd yn rhan ohono fo, felly mae'n braf cael gorffan y cwrs a mae reit uh, relief i, i gael, uh, i gael pasio'r assessments.

Yym, dwi'n siŵr bod o'n siom i chdi bod chdi ddim yn TM Five a Side, Joe Williams. Yym, ia, dwi'n meddwl y less, less said am hynna, dwi'n meddwl, y gorau. Lly, um, ia, dwi'n mynd, dwi'n mynd, dwi fel arfer yn siarad efo Joe unwaith bob yn ail, bob yn ail ddiwrnod, ond dwi'n mynd i codi ffôn iddo fo ers yr interview, mae gennym ni lot i siarad amdano pan mae'n dod yn ôl o ddiar y stag weekend ma. Ond yy na, ia, reit reit siomedig i feddwl na fi oedd 'u gapten nhw yn Llandudno, 'di cario fo drw gemau am am dwy flynedd 'lly, so ia. Ella fydd o ar y fainc dipyn season nesa 'fyd.
Champion, diolch chdi fawr.
Dim problem.
Thank you.